Эти күнүнэн күндү оҕолор бүгүн мин эһиэхэ хайдах тууну ууга үтэри көрдөрүөхпүн баҕарабын. Ол курдук биһиэхэ булар. Туу тугуна кыратык билиһиннэрэ буоллахха, эти былыргы былыр былыргы кытта сахалар балыгынан аһаан сиэн тыыннаах ордон көрбүттэрэ. Онно бу биһиэхэ биһир дьоммут була маннык туу оҥостоннор ууга үтэннэр мундулааннар, хоболооннор сииллэр эбит. Эп онтон була мин эһиэхэ көрдөрүөхпүн онно миэхэ көмөлөһүөҕэ. Бэм уолум Тимур кини быйыл үһүс кылааһа бүтэрдэ. Кини эмиэ бу киниэхэ булла мин именно бу киниэхэ анааммын балык хайдах мунду мунду хайдах тууга киирэрин мундуну хайдах бултуохха сөбүн диэмин бу тутуу буламмыт эһээбит оҥорон биэрбитэ онон биһиги аллара эбээбит аллара күөлбүт эбэлээхпит дьиэбит анныгар онно киллэрэммит күн аайы үтэммит мунду амсайабыт онно биһиэхэ мунду тууну үтэрбитигэр туох наада дии мундуга тууп буолла биһиэхэ олор икки туостаах аптарын өрө бу Онон була биһи мурдубутугар мэҥиэбитин угабыт. Ол аата буоллаана аһын угабыт. Вот аны биһи клип угабыт. Онно улла биир туга буолла бу бар. Манан буоллаана балыкпыт манда киирэ. Бу манан киирэ туга болар бу. Кини кини киирэн манан төттөрү кэйэн тахкабат. Тойо тахына манна иннигэр ол боробулохала бааллар. Онтон куттанан балык төттөрү таххан барбат. Бу боллаана манна бастакы мэҥиэбитин манна угабыт оҕолор. Әптерим мин эһэҕэ билин батын көрдөрүөм дии. Уонна туу хайан да маннык уһун быалаах буолар. Ыраахтан тураҥҥын, кытыыттан тураҥҥын ыраахта маннык быраҕаҕын. Эп өлө тыылаа дьоннор тыынан киинэн быраҕыахтарына. Жара билин биһи анда көрдөрөбүт, жара Тимур Миха дьа тилекте бедэ и бохон оҕот тилебит. Бастыгы мэҥэбити манна угабыт. Көрүн өрө бу.

Уктубут, анньылаатыбыт уонна манна уган кэбиһэбит. Вот. Балыкпыт холо диэхэ устан кэлэр уонна бу маны бастаан манна кэлэн сиир, онтон буллаана манна иһигэр эмиэ мэҥиэ угабыт. Сөп, аалара дьэ. Бу маны клиптери аламмыт.

Балыгынан биһи тыкылы дьылтаххар аспытын булабыт. Онон биһи билиэн бу буолбутунан Тимурдуун тыгынан киирэммит, онно уҥуор бүтүөхпүт. Төһөтө кыракый балык онно баар. Онтон оҕолор улуус буолаххына хайаан даҕаны убайдаргытын, аҕаларгытын, эһэлэргитин кытта сылдьан бултаан диэммин сүбэлиэхпин баҕарабын. Төһөтө тыгынан устар олус сэрэхтээх.

Бүгүн булааны биһи туубутун арый атын иһин көһөрөн бириэхпит. Мунду. Тоолор, бурдук курдук сайыҥҥытын туолааттык атааран, аҕаларгытын уойдаргытын эһэлэргитин кытта туулаан, айылханы таптаан, айылханы харыстаан, айылханы кытта бииргэ буолуҥ диэн бука барыгытын ыҥырабын уонна улааттаххытына байыанайдаах буолуҥ диэн алгыс тылбытым.